Türkmenistanyň ýer samolýotlary barada bu günki temamyz. Türkmenistanyň dalny ýollarynyň karollary. Bir mahallar şeýledi, edil häzirem bazary bir gaçyp baranok. Bu näme? Bul elbetde Toyota Avalon. Bu gün giňişleýin tema açýas. Bu wideoda Toyota Avalonyň zawody ýapyldymy diýen soragyňyza jogap bereliň. Bu wideoda Toyota Avalonyň döreýiş taryhy barada, Toyota Avalon bilen Avrionyň tapawudy barada hemem Siziň söýgüli Mark iki modelleriňiz barada, gara Toyota Crown barada giňişleýin maglumatlar bolar we men size bu maglumatlary berýänçäm, laýk basmagy, podpisas etmegi ýadyňyzdan çykarmaň, kyn bolmasa maýdajyga-da basyp geçip gidäý. Onda men seň üçin Toyota Avalon-yň taryhyna gezelenç edýän. Ýyl bir müň dokuz ýüz togsan dört. Näme üçin Toyota Avalon Amerikada bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylda önümçilige başlady? Eýýäm Aziýada bir müň dokuz ýüz altmyş sekizinji ýyldan bäri önümçiligi dowam edip durýan biziň tanaýan Mark ikilemimiz, ýa-da Toyota Cressida diýip tanalýar, käbir ýerlerde ady üýtgeşigräk gelýär, şol modeli Amerika salybilmeýärler. Garaz, indi bulaň maksady bar. Ähli şol döwürleriň ýa-da häzirki döwürleriň islendik bazary üçin Amerika girmek örän uly örän bir uly bazar Amerika girmeklik gowy zat. Kän söwdaň bolýar. Indi bularam öz mark modellerini söýülýän modellerini bir zat edip Amerika salasylary gelýär we Amerikada şol döwürlerde iň gyzykly tema näme öňden çekişli awtomobiller. Her kim, Amerikanyň halky öňden çekýän awtomobile, biziň dilimizde öňi işleýän awtomobillere bolan söýgi döräp başlady. Indi Toyota-nyň önümçiligi marky bir zat edip Amerika geçirjek bolýar we mark ady bilen saly bilenoklar. Indi näme edýärler? Bärde psihologiýa işleýär we Amerikanyň dillerine dessan bolan Karol Arturyň taryhyny ulanýarlar. Karol Arturyň bilýän bolsaňyz, Karol Artur bar. Kim şo gylyjy çekip, gylyjy sogursa, näme, karol diýip belleýär, olam karol artyp, aý, karaş ony erteki bar, dara hekaýa bar, rowaýat bar. Şo ýerdäki ada, şol gylyç sokulgy duran daşyň ýerleşýän adasy Ewolon adasy. Şol Ewolon adasy bilen baglanyşykly Ewolon adasyndan gelýän karabl, gämi diýen many bermek üçin, bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylda Jorjtaun ştatynda şäherinde Kentuki ştatynda ilkinji gezek Toyota Avalon-yň açylyşy bolýar, Toyota Avalon-yň tanyşdyrylyşy bolýar şo ýerde we bu ýerdäki edilen iş şeýleräk zat. Öňem Amerika birazajyk tanalan Camry modelleriniň, Camry dizaýnlarynyň sedan awtomobilleriniň daşyny täzeden işleýärler. To ýest, seredeňde ilkinji modeli, birinji modeli Camry-a birazajyk meňzeş, şony bir makiýaž edip a diýip üýtgedilen dizaýn. Ýöne motory, üçlük motor goýulýar, alty silindrlik, täzeden işlenen, güýç hödürlemek üçin. Hemem tigirleriniň arasy bollugyndan giňeldilen. öňünden, karoçe, sagdan, çepden, neýden seretseňem tigirleň arasy birazajyk açyk. Uly güýç hödürlemek üçin hemem rahatlyk hödürlemek üçin. Şu ýerdäki täze işlenen amortizatorlar düýpgöter başga. Garaz, Toyota-nyň sedan awtomobillarynyň iň lýuks wersiýasy höküminde öndürilýär we bollugyndan uzyn ýagdaýda hemem içini örän giň dizaýn bilen dizaýn edýärler we göz öňüňize getiriň, maşyn alty adamlyk. To ýest, yzynda üç adam oturmak üçin niýetlenen, daže öňünde-de üç adam oturmak üçin niýetlenen uly maşgala bolsaň, zat bolsaň, köpräk dostlaryň bilen aýlanmany gowy görýän adamlar üçin diýip, giňişlik salon. Imminy Lexus ES-e garşy, şoňa protiv konkurent diýip çykarýarlar. Täze Lexus hem Toyota-nyň bir önümi, ýöne öz önümine özi protiv çykarýar. Näme üçin? Bazarlar biri-biri bilen basdaş bolmak üçin şeýle dizaýn edýärler. Şeýlelikde, Toyota Avalon birinji modeli bilen, birinji seriýasy bilen alty ýyllap örän gowuja satuwlara eýe bolýar, hem ýaşlaryň, hem ulularyň, hem maşgalaly adamlaryň söýgüsini gazanmagyny başarýar. Amerikada we elbetde Amerikada söwdasy bolýan zadyň Ýer ýüzünde-de reklamasy güýçlenmäne başlaýar, alyjylar köpelip başlaýar we ikinji pokoleniýäň wagty gelýär. Iki müňünji ýyllarda Avalon ikinji pokoleniýasynyň dizaýnyny gurnaýar we dizaýny önümçiligine çykandan soň, halk arasynda Tihiý ubitsa diýip adyny alýar. Türkmençe sessiz ganhor diýip terjime edip bileris. Garaz şeýle bir zat bar, arkaňdan şol maşyn gelýän bolsa, maşynyň sesini eşidip bileňok. Motorda kän bir goh ýok, maşyn ýörände bollugyndan Sessiz ýörýär. Şoň üçin hem şeýle lakama eýe bolýar. Avalon şu ýerde şeýle bir zat etdi. Hem Amerika üçin öndürýän zawodyn önümçilik başlady, hemem Awstraliýadaky zawodda önümçilik başlady we Awstraliýadaky önümçiligine Avalonyň modelini Avrion ady bilen önümçilige başladylar. Avrion barada häzir gaýdyp gelerin. Ýöne Toyota-nyň şu ýerde birazajyk ýitgisi boldy. Näme üçin ýitgisi boldy? Toyota Avalon şu wagta çenli ýaşlaryň söýgüsini gazanypdy bir sedan awtomobil höküminde, ýöne ikinji pokoleniýasy boýunça birazajyk ýaşlaryň gözünden düşdi. Näme üçin? Beter serýoznyý, beter sessiz, beter bir hili agressiwnyý, garaz, millioner pensionerler üçin bir model boldy we şuň bilen bile Toyota Bir utuş etdi, birem utulyş boldy. Utuşda näme boldy? Millioner pensionerleň bazaryny çekdi özüne, ýaşlaryňam bazaryny ýitirdi. Indi üçünji pokoleniýada edilmeli maksatnama şeýledi, ýaşlaryň ünsüni özüne çekmek boldy we ýaşulularam ýitirmeli däldi. Ýaşululary ýitirmejek bolup Avriona üns berdi. Awstraliýadaky önümçilik Avrion ýaşulular üçin, millioner pensionerler üçin önümçiligi dowam etdi Avrion ady bilen we Amerikadaky önümçilik Avalon ady bilen bollugyndan ýaşlara üns berjek bolup, üçünji pokoleniýesine üç ýarymlyk Lexus ES-iň motor dwigateli birazajyk üýtgedilip, Avalon oturdyldy we bu ýerde birazajyk öňküsinden öňkä garanyňda motoryň sesi içine eşidilýär ýaly birazajyk bir sportiwnyý sistema orta goýdular. Şeýlelikde, üçünji pokoleniýasy iki müň bäşinji ýyldan iki müň on ikinji ýyla çenli dowam edýär, ýöne iki müň on bir, iki müň on ikinji ýyl, iki müň onda-da bar şon ýaly dizaýn, iki müň on, on bir, on ikinji dizaýnda faralary we onuň öňündäki bamperleri, rişotkalary birazajyk üýtgedildi. Näme üçin? Ýene-de ýaşlara hüjüm etmek üçin, ýene-de has hem beter ýaşlaryň ünsüni çekmek üçin üçünji pokoleniýasynda iki sany dizaýn bar, on, on bir, on iki, üçünji pokoleniýa degişlidir. Garoçy, şeýleräk üçünji pokoleniýesinde uly güýç hödürläp, ýüz kilometr sagada alty sekundyň içinde ýüz kilometr sagat tizlenip bilýän bir model täzeden işlendi. Indi dördünji pokoleniýa. Dördünji pokoleniýa iki müň on üçünji ýyldan iki müň on sekizinji ýyla çenli önümçilik dowam edýär we dördünji pokoleniýada näme edýärler? Doly derejede zvukowoý sistema gaty uly üns berýärler. Toyota Avalon özüniň dördünji pokoleniýesinde Toyota sistemasyna ilkinji sapar şeýle bir giriş etdi, Toyota Gibrid. Toyota Gibrid modelleri sedan awtomobilleri, halka hödürlenýän, köpçülik öýünde satyn alynýan awtomobilleri modelinde Avalona ilkinji gezek Gibrid modelini girizdiler. We Toyota Avalonyň söýülýän bäşinji pokoleniýesi, Avalonyň bäşinji pokoleniýesi iki müň on sekizinji ýyldan iki müň ýigrimi ikinji ýyla çenli dowam edýär. Iň söýülýän hemem iň satyn alynmadyk modelleriniň biri Avalon-yň bäşinji pokoleniýasy. Avalon zawodynyň önümçiligiň ýatyrylmagyna-da şol sebäp boldy. Umuman, islendik adamdan Sorasam Avalon örän gowy dizaýn berdi. Bäşinji pokoleniýasyny ýöne näme üçindir söwdasy üýtgeşik bolmady. Söwdasy bolan ýer ýeke-täk Hytaý. Hytaýyň ýaşlary üçin iň söýülýän model boldy we Hytaýda bäşinji pokoleniýasy Audi A altyň söwdasy bilen hem-ä BMW bäşinji pokoleniýasynyň söwdasy bilen deň derejede orun tutdy. Şoň üçin näme etdiler? Zawod iki müň ýigrimi ikinji ýyldan soň altynjy pokoleniýasyny, önümçiligini bes etdi. Altynjy pokoleniýasyna derek näme etdi? Zawodyň pikiri boýunça, döwrüň täze talaplaryna laýyklykda näçe inçe faralar, maşynyň näçe inçe gözleri, şonça köp söwda. Maşynyň näçe beýik we, indi, birhili, Krossowerler bilen sedan awtomobilleriň garyşygyndaky täze bir gibrid modelleri has halkyň söýýän modelleri. Bir hytaýlaryň gözleri ýalak bolup duran model bolmaly. Şeýdip, Crown Amerikadaky Avalon zawodynda täzeden işläp başladylar we altynjy pokoleniýasy Avalona derek Toyota Crown satuwa satuwa degişli bolup başlady. Crown asliyetinde Ýaponiýanyň içki bazary üçin hödürlenýän awtomobildir we muny Avalon ýatyrdylar, oňa derek Crown-y daşyn daşky bazara satyp başladylar. Aýn Crown barada-da gerek bolsa indiki wideolarda aýdyp geçerin. Indi Avalon. Avalon iki müň ýigrimi ikinji ýyldan soň Amerikada ýatanam bolsa, Hytaýda ýatýan däldir. Ýygyna Hytaýyň içki bazary üçin Toyota Avalon-yň önümçiligi ýene-de dowam edýär, hatda iki müň ýigrimi bäşinji ýylda altynjy pokoleniýasam täze dizaýn bilen girizilendir, diňe Hytaý üçin Toys sen alasyň gelýän bolsa, Hytaýdan zakaz edip maňa zakaz etseň getirip bererin. Toyota Avalon Toyota Avalon-a hormatym örän uly. Amerikanyň bazaryndan, Amerikanyň ýollaryndan Avalon daşlaşanam bolsaň, Türkmenistanyň ýollaryndan daşlaşmaýaň, ýene bir otuz ýyllygam wagtyň bar öýdýän bratok seň. Sizem Toyota Avalon barada nähilek maglumatyňyz bar? Belki sizi kireý edendiňiz, belki Toyota Avalondan çörek iýendiňiz. Toyota Avalon baradaky düşünjäňizi kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Indiki wideolarda haýsy awtomobil modelleri barada gürrüň bereliň.